Башка килгән дигәндәй, минем башыма килгән нәрсә түгел инде бу. Бу әтинең башына килгән нәрсә. Мин армиядән кайттым да, 15 э, 15 елларда булды бу аймы. Армиядән кайттым да, әти миннән сорау бирде инде. Улым ди, нишләргә телисен, кая барасын, ничек эшләргә уйысын дип инде шуны сорау бирде. Уйлап карыйк, берәр нәрсә может авылда Эшләп булмас микән иде бу миңа. Без давай уйларга инде нишләргә. Безнең ул вакытны техника да бар, трактор бар, приста бар, үзебезгә дә печән әзерли инде тилерә-тилерә. Э, уйладык, уйладык та, шутли башладык инде нишләргә. Сарык тотыргамы, сыер тотыргамы дип, кәҗә тотыргамы дип. Безнең монда э, завод авылында, авылында инде поселогында получается, Марис поселок, анда бер фермер бар инде. Кәҗә белән шөгыльләнә. Шуның янына барып килдек. Ул бик әйбәт дустыбыз инде безнең. Шуның белән сөйләшеп, үзебезчә инде расчетлар ясап, сөтне кая куерга, кәҗәне нишәтергә дип, шуны рентабельнерак дип таптык. Үзебезгә дә җайлырак дип санадык инде без аны. Вот, шуннан соң инде әкренләп кәҗәләр алып, беренче өйдә әзерәк кәҗә алып, бер 40 кәҗәдән Башлап җибәрдек инде эшебезне. Хәзер күпме болар?
Хәзерге көнне безнең кәҗәне без бер 200 э, ләп кәҗә тотабыз инде. Ну, плюс, плюс-минус дип әйтик инде, бәкиләр, тәкәләр инде анда. Э, шулайрак инде чыга инде. Вот. Шуларны без сөт савабыз инде. Күпме сөт бирә менә э, шуңа кадәр кәҗә? Күпме сөт бирә, ничек алдыларга инде сезне? Күп, күпме дип бирә дип, кәҗә күп сөт бирми инде ул. Аны интернетта язалар инде, сатуларда кешеләр саталар инде, менә дип, Заинский кәҗә сатам, 8 литр сөт бирә дип тә язалар интернетта. Чынлап та бар андый хәл, име? Алдаламыйм, минем дә кәҗәләрем бар андый, име? 8 литр ун бирмәс, ул бер савуда 4 литр бирергә может ул. Но ашаудан тора. Тәмле ашатсаң, Витамины булса, бөтен нәрсәсе булса, бирергә может, сүз дә юк. Но мин шутлыйм, алай дип шутламыйм, мин шутлыйм, э, общий поголовьены бүләм дә инде общий литрга, минем кәҗәләрем чыга где-то 1 э, литрда 800 граммга бер кәҗә сөт бирсә, авыл тирәсендәге кәҗә бу. Бу крутой кәҗә түгел. Бу авыл тирәсендәге кәҗә дип әйтим мин. Потому что без башладык кәҗәләр белән шөгыльләнергә авыллардан җыеп кәҗәләрне. Анда бар инде Заинский кәҗә дигән, э, бүтән породалар, русская коза дигән дигән, тагимбурскийлар да бар и анда төрле-төрле кәҗәләр бар. Алар бит порода юк аларда. Вот, шуңа күрә төрлечә бирә инде. Алар бит әле ияләнәләр, син аны савырга өйрәнергә тиеш, син аларны раздаивать должен дигәндәй. Вот шуңа күрә Ә, төрле условияләр бар. Шуңа күрә мин әйтәм ич, шул бөтен поголовьне алам да инде бүләм. И стараюсь инде каждый год шул э, самый әйбәт кәҗәләрне калдырырга тырышабыз. Э, и тәкә инде главный тәкә, чтоб э, ел саен э, уже Заинский кәҗәгә күчергә. Э, ул әйбәтрәк кәҗә дип саныйм мин менә алар мөгезсезрәк. Мөгез желательно мөгезсез булса бик әйбәт инде. Алар бик сугышмыйлар, ну мөгезләре дә була инде, ул парузаинский кәҗә. Менә бу менә тагимбурский порода әзрәк әнә, күзе ике арасы теге агарак. Вот, русская каза да булырга тиеш бу тирәдә каядыр. Ну болар почти заинский дип әйтсәң дә була инде. Вот. Менә бәкиләр дә безнең бергә йөриләр инде быелгы. Ну. Вот. Шулай дип эшли башладык.

Менә элекке вариант.
Инде беренче вариант. Менә теге башка инде тиштем мин, тишеп яңа. Өскә тәрәзә куйдым, аска шит, ике тәрәзәгә шит салындырыла. Аны салдырабыз да, аннан тирис чыгарабыз. Трактор закрыты, трактор төшеп. Монда да 40 сыя торгандыр. Сыя, сыя, как раз.
Бер эздән барасың инде, шыпырт кына. Күчмичә генә 40 сыйды. 80 сыю начар. Без анда мысын ясаганда теге бик каты итте инде. Тырыштык. Мондый даган бу якка да перемешкә куйган идек. Якта мондый перемешка юк. Бу бу даже лишнее. Якта юк. Якта без стенаторларга куйдык.

Рентабельность булганда бик әйбәт инде. Сөтнең бәясе городка барсаң 100 сум дип саныйлар. Шулай ишин. Вот ул бөтен сөтне сутласаң 100 сумга бирсәң, мин баеп беткән булыр идем. Но алай дип баеп булмый. Без бит авылдагы кешеләрдән бездән бик сөтне бик э, әзгә алалар инде. И сөт бит ул бозыла торган, э, шитай, Товар дип әйтик, яме аны көндәлек син сдавать итеп бара, ди, саклап булмый. Вот, без шуны, шуның өчен оптын сдавать итәбез, оптын бәя инде үзе, ну, әзрәк инде 100 сум түгел. Вот, шуны бары шутлап инде үзебезгә барып әзрәк булса калып бара инде безнең. Вот, э, аны и калган кәҗәләрне кайсы вакытны теге сатып җибәрәбез инде булганнарын. А былай рентабельностька без э, желаем инде любой покупательны приглашаем дигәндә инде көтеп калабыз.

Бу тирәдә бүтән э, молоковоз заводлар йөршеп, әп китәбез сөтләрне дип, ну берәр нинди булса проблема килеп чөй икән аларны, алар сис югалалар. Вот проблема шундый. Тоже аны кешеләр белән эшләргә бик куркыныч та бар. Менә мин, пожалуйста, любой кешегә, килгән кешегә сөт сатабыз без. Ну, бүгенге көндә безнең сөтебез юк инде. Без хәзер, Алла бирсә, уже безнең э, бәрәни башлар кәҗәләребез. Алла бирсә, апрельдә уже сөтебез була инде безнең. Вот. Үзебездә сыр ясар, менә сырга күчергә кирәк инде. Сыр ясарга продукты делать инде. Получается, уже готовый продукт. Аны сатырга, ну, аңа әле пока үзебезнең көчебез җитми әле. Аның өчен бик акыллы кеше кирәк дип әйтим. Технолог, Технолог кирәк и, и бүтән әйберен э, шутлап бетерә кирәк. Потому что, опять же, портущийся товар, бүген әгәр дә синең сөтеңне, ул бит сырны бүген ясадың, Э, например, 100 литр сөтне алдың, бер 100 литрдан 10 кило сыр чыга. И син аны ясарга тиеш шулай итеп, что ул синең көн саен ясаган сырың шул ук тәм белән булырга тиеш. Менә мин үзем бер 10 тапкыр, может, 15 тапкыр сыр ясаганым бар инде, үземнең гомеремә, үзем дә ясаган бар. Өйдә дә генеме каждый хаманны э, ничек дип әйтим татарча каждый раз инде төрлечә тәм.
15-15 төрле. И 15-15 төрле.
Ә кешегә ничек аңлатасың аны? Аңлатып булмый. Син аны нәрсә куштың, тегеләй әйттең, былай әйттең, сөтең былай булган, тегеләй булган әйтеп. Мин нәрсә әйтәм? Аны менә булмый миңа беренче әйтте. Аны может берәр нинди бардыр химический теге препаратлар дип әйтим. Нәрсә салалардыр алар. Алай булмый инде. Аны сөттән дә тора инде. Например, минем э, бер вакыт көз, э, көз көне кәҗәләрем югалды. Без монда көтәбез, не көтү көтәбез, көз көне аның шундый гадәтләре бар, кәҗәләр стадный рефлекслар бетә, алар тарала башлыйлар. Кәҗәләр кайттылар, карыйм инде мин, бөтен кәҗәне почти белмәсәм дә инде, бер 15 кәҗәне беләм, карыйм, карыйм, хайт, бер кәҗәм юк. Әтигә әйтәм, әти әйтәм, кәҗә чуты әз, э, э, савабыз, савабыз, кәҗәләр әз, нишлибез? Әйтәм, ярар, әйе, барып карыйга әле, киттек. Барсак, анда көз көне бер авылда, авыл бар инде моның Күлүш дигән авыл, шунда көтү көтәбез. Шунда алмагач астында унбишләп, егермеләп кәҗәбез йөри. Без барын кире куып кайттык. Тегеләр мескеннәр кайталар инде болай быдыш, быдыш, быдыш имейләре тулык сөтләре белән. Алып кайттык, сөтне савып башладык. Сөтне болай э, битумнан э, сөзә башлаган бер вакыт алма исе чыкмасмы? Сөттән алма исе генә менә. Чип-чиста сладкий-сладкий. Иснәп карыйсыңмы, сөттән алма исе килә. Сөтме бу, алма согымы дигәндә. Шуңа күрә дәмеш кәҗә нәрсә ашу шуннан да булырга. Может, гараж монсы, яртысы гараж. Монда инде плюсовая температура безнең хаман саен.

Тиресен чыгарган вакытта Ярар, болар алына да инде. Моны Алынмый, алынмый.
Әтне ишек ачыла ана тиякте. Әйе. Бу бу якка вача кагылыйбыз. Тегеннән керә дә арт белән чыгарып кына бара. Питә күтәрә дә шик әле.
Минем сәнәк тракторның 40 мең артында тора, таккан килеш ана дигәндә артында. Шунда алам да пешеп китәм, алам да пешеп китәм. Кирәк вакыт. Ну, менә бу менә бу тирескә инде э, бер ел. Менә моңа менә данный момент бер елдан артык. Бу не то что Э, Кирес, бу еще средство отопления. Потому что температура Мында тышта бит бил 30-лар, 40 градуслар булды суык. Э. Вот. Безнең монда отопление булмаса да монда җылы, тирс булмаса, кәҗәләр туңып үлергә мөмкинләр, грубо говоря. Ну, үлүне үлмиләр инде, но суык була инде. Сулар ката, берләр ката бөтен нәрсә. Әле әле бу хәле тирс булып тагы сулар катырган булды.

Шунда кирәк вакытны витамин да сайлабыз. Кирәк икән. Теге айга бер-ике тапкыр витамин бирә безнең кәҗә. Валеран әзмә күпме үзебезгә калып бара дип әйтәсең. Эш бар, э, авылда эш булмаса да, үзегезгә эш урыны булдырдыгыз инде сез хәзерге көндә. Ие, шулай дип әйтсәң дә була инде менә. Э. Нәрсә җитми авылда?
Аннан тыш менә э, кеше бит кими. Авылда бит инде яшьләр дә ул кадәр күп. Эш, эш, эш инде эш, эш, эштән тора бөтен нәрсә. Эш, эш, эшне яратып эшләсәң, Үзеңнең эшеңне яратып эшләсәң, эш тагын үзеңә сиңа кесәңә әзрәк тамып торса инде, и күп сорамасаң, үзеңнең теләгең күп булмаса, теге ничек дип әйтим, артык артык артыгын бик сорамасаң, э, Ходай барыбер үзен үзен бирә инде, үзенә кирәген бирә. Шуны сорамасаң була инде. Но безнең нәпсәс түгел инде үзебезнең дәген. Асына инде бөтен кеше дәген, ничек дип авырту дип әйтеп, акча артыннан куабыз, бөтенебез дәген.

Увеличивать итәргә, шулай итеп әкренләп-әкренләп инде, Алла бирсә, күбрәк итеп акча эшләргә тырышырга торабыз инде. Но аның белән генә торып булмас дип, но уйлыйбыз инде бүтән, ничек дип әйтим, бүтән нишаларда гына инде эш буенча инде. Алла бирсә, берәр берәр бүтән, ничек дип әйтим, бүтән юнәлеш дип әйтимме, е, шуларга тоже инде күз колак дип карап-карап теге кеше ничек эшли, мысы ничек эшли дип тырышабыз инде. Ие бу ашлык сакларга инде Алла бирсә дип өметләнеп калабыз инде монда сакларга. Быел да кертеп куйдык, Аллага шөкер. Үзебезнеке. Ие, үзе бу үзебезнең ашлыгыбыз безнең. Быелгы урожай дип әйтик. Шунда тыгып куябыз инде. Без менә менә бу итеп хран итәбез инде бигбекларга дип. Бу технология безгә бик ошады инде. Моны любой бер тутырып куясың да инде онытасың инде. Кирәк вакытына килдең, куйдың, тәгәрмән тартасың. Вот шуннан шуңа яратабыз инде без моны. Ә бу складны күпме вакытта эшләп чыктыгыз? Менә үзегез дип әйтәсез инде. Ие, үзебез ясадык без моны. Моны мин Җәйнең уртасында әкренләп казый башладым инде. Киләм дә, быел җәй бит эссе килде, дым югый җирне. Киләм дә казыйм, җирне ярты көрәкне штыковый лопатаны әз генә тыгам да, җир казылмый, каты. Вот фундаментны турбага утыртырга, утыртырга кирәк ич инде. Вот казыйм да китәм, казыйм да китәм. Бер казым да, бөтен җирләрне казып чыктым да. Ну, беренче урынны ясыйсын инде теге, кая, кая нәрсә була, кая багана була дип. Аннары инде Ә, теге казылмагач инде 5-6 чиләк су алып киләм дә, каждый чокырга су салам. Су салдым да китәм, су салам да китәм. Икенче көнне киләм, су сеңә, җир йомшый, тагын казыйм. Шулай итеп көнгә бер 15 минут, бер, бер атнада мин аны теге көнгә бер 15 минутта бөтен чокырларны казып чыктым почти. Аннары инде инак токтырба утыртканда инде күрше малайларны чакырып, тиз генә турбаны утыртып алдык тагын. Баганалары әзер инде аның, башта ук әзерләп куйган иде, әллә кайчан инде шуларны кисеп утыртып куйдык инде тиз генә. Вот, аннары э, племянник Кириллыбыз безнең э, трактор белән күтәреп бөтен нәрсәне инде үзе утыртып куя күн белән өскә. Күннең башына борын куябыз дагын, шуны утыртып чыга инде. Ну, монда бөтен җирдә тоткычлар була инде, тотып торырга булмасынга. Аннары инде өстенә түбәсенә такта салабыз да, такта сугасы инде. Чүкечне аласың да, тың-тың-тың-тың. Рәхәтләнеп йөгереп йөрисең инде түбәдә. Җәй уртасында көнгә 15 минут эшләп башладым. Е, е, әкренләп, әкренләп.
Юк, без моны шулай итеп әкренләп, әкренләп эшләдек инде. Без аны озак та булмагандыр ул. Моны чик дип әйтик без моны. Дөресенчә, бөтенесен сотласаң, аны бер өч атна булгандыр инде.

Э, ике штыковая лопата киңлегендә инде болай. И заливаешь под уровень. Ну, чуть-чуть инде. Таш белән, кирпич белән тутырып, бөтен ватык мәсәлә белән тутырдык та иттек. Аннары инде поднимаешь әйбер под уровень. Э, под уровень по кругу получается. Уртада шулай инде объездга. Э, а киңлеге безнең моннан получилось күпмекән, 11 метр булган киңлеге. Потому что агачның өстәге стропиланың озынлыгы 6 метр. Алты да, алты да 20.

Потому что әйтәм ич, мани-мани. Ну да.
Мани-мани, түләргә кирәк. Тыштан профнастемол тоташ. Тышта, тышта өсте, өсте такта инде моның, име? Такта белән шуга әйтәсен. Не обрезно такта белән. И әйбер инде, иштай профнастил и все. Все профнастил. А бу пенопласт инде, не утепляйтерга пенопласт, самый дешевый пенопласт. Э, он сантиметрлы э, Казаннан заказать мне. Газы беләп килә, любой размер, ну, шул Казаннан заказ айттым. Исеп бирген. Самый дешевый пенопласт. Вот это, что тебе эти? Не самый экологичный, самый дешевый зато. Зато жылы тута инде, су шуңа инде. Монда ничә баш шушы никасы ямына, шушы өлешенә? Ну, бер, э, бер кәҗәгә 2 квадратный метр дип саныйлар ул, китап буенча. Потому что кәҗә генә үзе тормый бит, ә бәрәнне дә эшли. Вот шуны шутлыйсың инде. Вот. Китай әгәр дә монда Безнең 30-га 11 дип санасак, грубо говоря, 150 козя сыерга тиеш инде монда. Ну, монда 300 лә тыгып була. Главное, тагаракка урын җитсен. Ашаганда. Потому что алар дурак шикелле ашарга могутлар качуга. Бер-берсе өстендә алар уйлап тотырмыйлар. Аларның стадный рефлекс, алар берәрсе аска төшеп кала икән, китә икән теге. Например, ишектән хә ишек ашам да чыгарам, монда печән салам, ишектән керәләр алар кечкенә ишектән. Ну, метр ишек ишеге. Вроде инде бер-берсен теге кеше бит кешене пропускает, а монда бер саска төшә икән. Все инде. Таптый да.
Таптый да үтергән может. И такое может быть. Так что, шунысы да әйтергә кирәк. Төрлечә нәрсә була. Менә кайсы вакытны мин монда даже әйбер бар и. Савыт тора и просто пластиковый савыт, ну тегендә инде, конечно. Су. Су белән савыт тора, кечкенә савыт инде, э, теге 40 литрлы. Менә бу әйбер бу клапан теге. Унитазда клапан. Менә бу жалп, уровень менде. Все туктады. Су акмый. Лишние. Шитләр, шитләр су кимеде, әнә уже тутыра. Ә килә ишә ул. Күпме кирәк ишәсе килә икән, ше. Су ташысын юк. Кирәк икән туз аны, туз. Ну, туз белән әзрәк витаминын да, әзрәк, э, ну, әйбер инде.

Икенче көне киләсен, тагарак пустой. Акыл керә сразу кәҗәгә. Менә дип чәне күтәреп чыгабыз инде. Истартып итеп, ну, ашамыйлар инде теге, самый таякны теге. Калдыралар кайсы вакытны теге, самый-самый нинди таяклар әйберләр.
Шушан белән чыгарып утырып буламы, чүмеч белән керәсең монда. Бу чүмеч кирәкми, чүмеч белән, син чүмеч белән әйберләргә чыгара аласың. Мәсәлән, сухой, сухой, рассыпчатый гына. А монда, например, бит монда печән белән, иб белән аста печән булса, бу монда мин турба тагам инде, нефтяной турбалар мына бу минем. Әйе. Бу рулонап килер өчен инде, потому что кыска. Рулонны алам да он печәнәп күрәм. Шул трактор кабызды, шул. А бу рулон кирәк вакытны тирестә монда чыгарам теге. Например, аста печән кала эченә бу. Шуны эттереп киләм дә, күп итеп печән ни өчен дә урасып читеште. Әйе. Монда юлай инде.

Нам да теге и астын теге кырыга көрәк сөя инде. Кар көрәй төгән көрәк сөя, стоп теге җиштырып алырга. Нам да бит чүпләр әйберләр, кәләләр дә менеп китәләр аны кайсы вакытны. Вот.
Менә менә бу нәйләре вытяжкалары 30 метрга бу ничә булыр монда? Ну, минем чем күбрәк вытяжка куясын, тем лучше инде. Менә бу кәҗә торган җир, менә кәҗә торана монда, имем, монда коры.

30 градус суыкта 30 градус 36 градус суыклар булды менә мин аны ябып куям инде потому что уже сизәм то что уже суыта башлады градусник тора әйтәм төгә суыграк булыр потому что тракторның сулары бар кайсы вакытны кайсы бер тракторларның чтобы тракторның иртә белән ну, җайлырак кабызыр өчен әзрәк бер плюс 5 булырга тиеш инде вот. ну монда бит самое главное влажностьны тотырга и эссе булмасын эссе була икән бетлиләр Төплиләр. Әз генә переборчиш, влажность белән, шул эсселек белән и все. Безгә менә бүгенге көндә, например, җир проблемасы инде безнең. Потому что аны аңлата башласаң, ул э, ул җирнең җирнең документының документынан документын эзли башласаң, башың авырта име? И уйласаң, вроде инде син Марида да торасың име? Мари дип әйтәйин име? Мари Элда име? Либо син Татарстанда торасыңмы, либо Российский Федерация аңлап бетереп булмый. Ничек шулай булырга может ул, әгәр дә синең, синең э, җиреңнең, э, ничек дип әйтим, кая торуы документта име бүтән район решайтә. Безне, например, Мордовияда, Мордовиядан име документ килергә тиеш име, а шул документ разрешение име, шул разрешение э, э, теге җир белән шөгыльләнер өчен име, шуның артыннан ничә еллар йөрибез без. Ничә еллар инде. Без генә йөрмибез монда. Безнең монда әле күп вакытны колхоз бар и шул колхоз таралды. Таралды да, э, аның җирләре э, башта булган Мәскәүдә бер институтка принадлежать иткән. Шул аннары э, хәзер җирне күчерер өчен границалары килми. Граница я Татарстан белән э, килешмиләр, нәрсәләр булмый, судебный решениеләр бара. Ә без тик торабыз, агачлар үсә дигәндәй. Вот. Вот шундый хәлләр белән, проблемалар белән. Но без менә э, әкренләп-әкренләп инде ул вопросны решәтә башладык. Но барыбер маленькими шажками дигәндә, но тиз генә булмый инде тоже. Безгә ана шулай дип әйттеләр инде, үзебезгә дә ген. Так что надеемся на лучшее дигәндәй, шуңа гына дип калабыз инде.